The media, where every individual's voice matters. Mela Paul, ħa nsaqsik domanda llum, dil-ġimgħa inti kont imsemmi fit-Times of Malta dwar il-każ tiegħek li inti huma fejn huma qalu li ġejt imkeċċi mill-Ordni tal-Kavallieri. Dan huwa minnu, u forsi tista' turina xi evidenza jekk hux vera tkeċċejt jew x'kien ix-xogħol involut li kontu tagħmlu jew tlaqtu. Forsi issa għandek il-ħin biex tispjegalna eżatt x'ġara. Daqshekk. L-ewwel nett Malcolm nirringrazzjakom talli tajtuni din l-opportunità biex nispjega lili nnifsi, mhux għalija biss, iżda anke għal sħabi, għarajt, għax ovvjament dina m'iniex waħdi jien fiha, Però ovvjament il-balla waqqgħuha kollha fuqi intortament. Mela. It-tkeċċija It-tkeċċija imsemmija mhijiex ġast tkeċċija, iżda tkeċċija bi tradiment u high treason. Jiġifieri di meta bniedem jaqrah fil-gazzetti u jgħid da x'għamel, ittradixxa l-pajjiż. Na, mhux hekk. Dana, dana.
Qas minn saraq il-miljun. Ħada kontra l-liġi tal-la da x'għamel da. Meta, anki, anki il- anki il-press release li ħarġu, meta taqra, Kważi kważi tiġi diffikultà jekk tinfaqax tidħaq jew tinfaqa' tikpi. Waħda minnhom. Però wara dik l-ittra, dik il-press release li bagħtu di hemm storja. U l-istorja jew ħa tgħidha kollha jew tgħid xejn għax ta' qaċċajt. Da kollox beda minn tliet snin ilu. Aħna tliet snin ilu bdejna l-Prijorat tal-Kavallieri Templari Malta. X'inhuwa, eżatt, x'inhuwa Prijorat? Mela, għal dawk in-nies hemm barra li forsi mhumiex midħla tal-Kavallieri u kif joperaw, inti jkollok il-Gran Mastru u l-Ordni proprja qiegħda f'pajjiż ieħor, u l-branch li jkollhom jew branches li jkollhom madwar l-Ewropa jew madwar id-dinja jissejjaħ prijorat. Sewwa, il-branch tagħna ta' Malta kien prijorat. Bdejna tliet snin ilu u sena wara sena Dan meta aħna nagħmlu l-kapitli tagħna, jiġifieri l-kapitlu tagħna li jsir ta' kull sena fejn wieħed jiġi investit bħala Kavallier, aħna dejjem tajna s-sehem li għandha tieħu l-Ordni, sewwa, għax hekk huma r-regoli. L-Ordni tieħu sehemha u aħna nibqgħu bli baqa'. Issa dan biex tagħmel investitura mhix ċajta. Sewwa? Allavolja aħna Templari, jiġifieri bis-salib, aħna ma nistgħux nidħlu ġo Knisja, avolja Kattoliċi, għax hawn Malta il-Knisja ġġib l-iskuża illi peress illi l-Ordni tas-San Sepulkru u l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann magħrufa bħala l-iżmom biss huma aċċettati mill-Vatikan, mala l-oħrajn huma imbarazz. L-oħrajn ma jistgħux jidħlu ġo knisja. Dan inkluż l-ordnijiet l-oħra li hawn anke hawn Malta. U di hawn Malta biss qiegħda, eh? Għax ġol Ewropa Ordnijiet bħalna, Templari, huma milqu għajn kullumkien ġo kull knisja, però Malta xi ħaġa speċjali. Aħna speċjali f'kollox, fil-korruzzjoni, fil-fatt li l-poplu tfajnieh mal-ġenb. Bħalhom, il-Knisja lilna wkoll tafatna mal-ġenb. Mela aħna biex nagħmlu investitura rridu nikru knisja. Irrid nara minn fejn ħa nġib saċerdot biex jiċċelebra l-quddiesa għax, sewwa, l-ebda saċerdot Malta ma jista' jagħmilha għax għandhom l-ittra pastorali mingħand l-Arċedijoċesi ta' Malta. Apparti da kollu, ovvjament irridu nixtru l-affarijiet għall-kavallieri li jiġu investiti illi aħna nagħtu il-mantell, il-medaljun ix-xabla, l-ingravata, it-tajpin, set cufflinks u lapel badge, iċ-ċertifikat u membership booklet illi huwa forma ta' passaport qiesu illi da jintuża biex għal kull attività illi il-kavallieri tagħna jieħdu sehem kemm lokalment u kemm barra minn Malta, fejn ikunu il-Gran Mastru tal-post jiffirmalhom u jitfa' t-timbru u b'hekk jibnu l-istorja tagħhom fi ħdan il-Prijorat. Issa, dik hi in a nutshell aħna kif noperaw. Inqalgħet l-affari f'Novembru tas-sena li għaddiet fejn kellna xi sbatax il-persuna sabiex jiġu investiti li tlettax minnhom kienu mill-Iżrael. It-turnover tal-flus kien qabeż il-ħamsa u għoxrin elf pero meta qtajna l-ispejjeż kollox. U bli ħa ħadet l-ordni fl-Italja li Is-sehem tagħhom bil-membership b'kollox kienu ta' xi 9,300. Aħna, fil-kaxxa kien għad baqgħalna xi 2,400 jew sitta, xi ħaġa hekk. Li minnhom 735 ewro kienu donazzjoni mingħandi, personali minn Buti, u 800 u fuqhom kienu dak li fadal minn tas-sena li għaddiet. Mala tgħoddhom flimkien ġew 2000 jew erba' jew sitt mija. Ġifieri, meta tqis da kollu, il-membri bdew jirrabjaw. Għax wara dak ix-xogħol kollu li aħna nkunu għamilna, fil-Prijorat ta' Malta mhu qed jibqa' xejn. Sewwa? Jien li kieku dawk id-disat elef baqgħu Malta, Jien kont naqbad erbat elef minnhom. Naqsamhom elf, elf, elf u elf. Elf nagħti lil Puttinu, elf nagħti lid-dar tal-Siġġiewi, elf oħra nagħti l xi orfanatrofju u elf oħra lil dar Bjorn. U b'hekk inkunu għamilna x-xogħol tagħna li suppost nagħmlu wkoll, illi nagħtu il-karità. Però ma stajniex. Dik waħda minnhom. Jiena meta għalaqt ir-rendikont finanzjarju fl-10 ta' Jannar, batt ir-rendikont finanzjarju lil Grammastru u għatlu isma' dan huwa r-rendikont, però ħajkolli ngħidlek illi il-membri mhumiex kuntenti. Il-membri mhumiex kuntenti għax l-Ordni qed tieħu l-parti l-kbira tal-flus u aħna mhu qed jibqgħalna kważi xejn. Qalli nitkellmu llejla, għatlu orrajt. Tkellimna filgħaxija u qisu għamel kompromess illi jekk aħna nafżaw minn qabel jinqata' wara l-ispejjeż jinqatgħu fifty fifty. Jiġifieri l-Ordni tieħu ħamsin fil-mija ta' dak li baqa' u aħna nieħdu ħamsin fil-mija. U jiena kont qisni aċċettajtha. Avolja l-membri l-oħrajn dehru xorta li ma ridux. Imma jiena bħala prijur, biex inżomm naqra il-kalma u l-paċi, Għadtilhom l-aħwa, ejja naraw kif immorru din is-sena issa, is-sena 2025. Fi Frar tlajna konferenza il-Portugall, konferenza tal-Kavallieri Templari. U hemmhekk kien hemm ħafna ordnijiet. U waqt il-ħin tal-ikel, wieħed mill-membri tagħna li hu anki t-teżorier, dan beda jitkellem ma' prijur ta' prijorat ieħor ġewwa l-Portugall u qallu isma' qallu nista' nistaqsik mistoqsija? Qallu intom bħala proċedura fl-aħħar tas-sena meta l-prijorat jagħlaq il-kontijiet kollha intkom tagħtu xi ħaġa lill-Ordni in se? Qallu le. qallu, Aħna, il-flus li jintgħamlu, jibqgħu fil-Prijorat biex nużawhom għall-użu tal-Prijorat u nagħmlu l-karità meħtieġa. Daxxen qallu hekk qabżitlu ċ-ċinga. Mhux hekk? Qalli qed tara, qed tara qalli. Imbagħad ovvjament da għolla leħnu, inġabru xi erba' prijuri oħra milli kien hemm u kollha l-istess ħaġa qalu, saħansitra kien hemm Gran Mastru meta eh, sar jaf illi l-ordni fl-Italja ħadet fuq 9000 euro f'sena, qallu this is daylight robbery. Qallu xi ġifieri daw ħadu d-disa 9000 u fuqhom. It-teżorier dar fuqi qal li Paul, Qalli ara x'sejjer tagħmel, kif ninżlu lura rrid irridu norganizzaw laqgħa, qalli anzi, il-laqgħa li kellna għas-27 ta' Frar, l-aġenda għandha tkun jekk nibqgħux fl-Ordni jew il-Prijorat jiddistakka minn mal-Ordni, mhux nitilqu minn mal-Ordni. li l-prijorat jiddistakka minn mal-ordni u di importanti illi tifhmu hemm barra. Sewwa, għax li kieku nitilqu, nitilqu. Imma aħna mhux hekk ridna. Aħna ridna li l-prijorat u dak li aħna bnejna bl-isforzi tagħna u by the way bil-flus tiegħi, all right, għax biex inxtaraw l-affarijiet biex isiru l-investituri tlett elef ewro jien ħriġthom minn ġol-but, jien personali u ħadd iktar. Sewwa? Gallipol fis-27 ta' Frar nibdlu l-aġenda u nagħmlu nqgħu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Qatlu, all right. Dana tefa' messaġġ fiċ-chat, fiċ-chat grupp li għandna fuq il-WhatsApp. U ovvjament eh, dakinhar konna seba' membri minn disa' għax it-tnejn l-oħra kienu morda. U ġew ta' l-ispjegazzjoni tiegħu jiena tajt tiegħi illi Tant ukoll, għadtilhom, tant ukoll ħadu grazzja magħna il-Portugall li hemm partita ordnijiet li jridu jaħdmu Malta, Malta magħna, għaliex? Għax Malta hija ċ-ċentru tal-istituzzjoni Cavalleresca, Sewwa, meta ssemmi l-Kavallieri ta' San Ġwann u jissemmew huma biss u t-Templari ma jissemmewx, fil-verità, fil-verità, jekk toqgħod tfittex fil-fond, kien hemm ċertu żmien anki t-Templari kienu Malta, ma jissemmewx imma kienu Malta. Rajt għax aħna ffokajna fuq l-Ordni ta' San Ġwann, l-Iżmomm u dik u l-oħra. Però indirettament, Mhux uffiċjalment, indirettament, anki t-Templari kienu Malta. U għalhekk naraw ċertu knejjes bis-salib Templar, alright, speċjalment il-knejjes iż-żgħar. Il-knejjes iż-żgħar narawhom bis-salib Templar. Dik hija importanti. Jiena wara li fehmthom kollox u li ovvjament ehm, Joey il-teżorier ehm, xtaq illi nieħdu l-vot, il-voti kienu hekk. Minn seba' persuni, ħamsa ivvotaw għad-distakk tal-prijorat mill-Ordni. Is-Segretarja astenjiet u l-Marshal, li huwa s-Second in Command, ivvota kontra. Jiena bir-rispett kollu. Il-vot għadda aħna marbutin mal-liġijiet ta' Malta u ma jinteressanix mil-liġijiet kavallereski u mill-ispiritwalità kavallereska u mir-regolamenti tal-Medjoevu illi l-Ordni kienet għadha tħaddan. Jiena marbut, anke bl-istatut qiegħed hawn, bil-liġijiet demokratiċi ta' Malta u tal-VO. Għax aħna rreġistrati mal-VO ukoll. U għalhekk kien importanti illi il-Prijorat jiddistakka, mhux il-membri, għax il-Prijorat huwa legali, huwa entità legali. Ovvjament, it-tnejn l-oħra Sewwa dak li vvota kontra u li asteniet, minnufih marru jiġġakbinaw mal-Gran Mastru. Is-soltu storja. Dana dejjem ħassib xi tnejn li jippreferu jpaxxu l-barranin milli jsostnu il membri Maltin. Sewwa? U it-Tnejn filgħodu Ma tinsiex, is-27 ta' Frar kien il-Ħamis. It-Tnejn filgħodu nirċievi ittra ta' sospensjoni m'għand il-Gran Mastru li għidna m'għadniex Prijur. Jiena l-ewwel ħadtha bi kbira imma fil-verità Seba seta' jibgħat l-ittri kollha li jrid. Għax aħna fis-27 ta' Frar ħadna l-vot U l-vot għadda li aħna niddistakkaw minn mal-ordni. Mala fis-27 ta' Frar bdiet it-triq tal-indipendenza u l-awtonomija tal-Prijorat imsejjaħ bħala Prijorat tal-Kavallieri Templari Malta. Daqshekk. Minn hemm bdiet it-triq tagħna u l-Gran Mastru jista' jgħid li jrid u li jogħġbu.

Ovvjament, aħna ma morniex għal dik il-laqgħa. Għaliex? Aħna jiġifieri dawk li vvotaw a favore tad-distakk minn mal-prijorat. Għaliex? Għax iż-żewġ membri l-oħra minnufih bdew jiktbu messaġġi intimidatorji illi jekk titilqu mill-prijorat intkom titkeċċew, ċoe jekk tiddistakkaw minn mal-ordni, niskuża ruħi, intom titkeċċew mill-ordni u dik u l-oħra u skont l-ispirtu kavalleresk ma tistax tagħmilha di. U jien għedtilhom l-aħwa. Ma mmorru xejn għal dik il-laqgħa għax ħa nagħmlu xi siegħa u nofs nisimgħu l-lecturing fuq x'jiġifieri l-ispiritwalità kavallereska u b'alla mbarazz tal-Medjoevu li llum fl-era sekolari, era demokratiku, aw demokratika, sorry, fejn il-vot jirbaħ, Inutli ħa toqgħod tispjegali dan kollu. Apparti minn hekk dan mhuwiex il-ħobżna ta' kuljum tagħna. Dan huwa delizzju, passjoni, sejjaħlu li trid. Aħna qegħdin hawn għall-volontarjat, dan ma nitħallsux aħna ta' ta' dan ix-xogħol. Sewwa? Meta meta jien kont u ħa nibqa' norganizza il-kapitli għall-investitura. Meta tasal il-ġurnata l-iktar importanti tal-kapitlu fejn jien suppost ingawdi frott ħidmieti, jien mmur hemmhekk marid u stressjat, imkisser, b'għajnejja waħda 'l fuq u l-oħra 'l isfel għaliex għax tant inkun għajjien li ma jkollix il-forza biex ingawdi dik il-ġurnata li hija tant importanti għalina. Sawa? Daqshekk jiġifieri, u inti taf Melkim, għax inti tafni naħdem meta konna ma' Josie u taf jien ix-xogħol li kont nagħmel volontarjat li qatt ma ġejt irrikonoxxut għalih. Anzi mhux talli hekk, talli riedu jwaddbuni 'l barra mill-partit għax kelli l-każ. Taf inti? Ġifieri inti tafni bħala bniedem kemm naħdem jien. Sadanittant il-membri l-oħra ikkuntattjawni u qalu li Pawl aħna ma jinteressanix x'jgħid il-Gran Mastru, inti għadek il-mexxej tagħna. Inti għadek dak li tmexxi il-priorat ta' Malta. Aħna la fis-27 ta' Frar ivvotajna sabiex nibdew inwittu t-triq għad-distakk tal-Prijorat minn mal-Ordni, il-Gran Mastru jgħid li jrid. Jiena mbagħad aħna sa sadan it-tant l-Erbgħa iltqajna post ieħor, iltqajna fil-garaxx tat-Teżorier Joseph Gaffarena. U hemmhekk iddeċidejna illi fit-8 ta' Marzu li kien is-Sibt norganizzaw laqgħa straordinarja sabiex nieħdu l-vot finali u nibdew it-triq mhux nibdew inkomplu bit-triq li li se twassal għad-distakk tal-Prijorat mill-Ordni. Ovvjament kien id-dover tiegħi bħala dak li qed immexxi il-grupp issa sejjaħli li trid Prijur, Kap, li trid. L-isem, whatever.
Ma jinteressanix, imma lili għasluni biex inkompli immexxi il-grupp. Il-Prijorat. jiena bagħat l-invit għall-membri kollha. Ovvjament dawk it-tnejn illi ma ċċettawx ma ġewx. U irnexxielhom ukoll jikkonvinċu membru ieħor. Alright? U dan nista' ngħidha biċ-ċar sabiex ma jiġix laqas. ma jimpurtax dak għażel hu, ħajtu għażilha hu, ngħixu f'dinja demokratika fejn kulħadd jagħmel li jrid. Infatti, l-istedina kienet għal disa' persuni u attendew għal-laqgħa sitt persuni. Dakinhar ittieħdu żewġ votazzjonijiet. Il-vot Finali sabiex il-Prijorat jiddistakka ruħu minn mal-Ordni. Rajt? Dar tliet votazzjonijiet ħadna. Fis-27 ta' Frar, is-sitta ta' Marzu meta ltqajna aħna fil-garaxx ta' Joe Gaffarena, u s-Sibt it-tmienja ta' Marzu biex nagħlqu u mbagħad il-final. Tliet votazzjonijiet, it-tlieta li jiffavorixxu bis-saħħa kollha d-distakk tal-Prijorat minn mal-Ordni. Ħadna wkoll vot ieħor sabiex jiġi rreviżjonat l-istatut right? Għaliex, għax dak sa dakinhar l-istatut kien jgħid li aħna affilijati mal-ordni u part of. mala dik trid titneħħa totalment. L-istatut inbidel ġie iffirmat mill-membri fondaturi mill-erba' membri fondaturi li kien għad baqa' għax it-tnej illi marru kontra tagħna kienu membri fondaturi wkoll, imma erba' kontra tnej jirbħu l-erba' u bdejna il-triq tagħna. Sorry, komplejna. Jiena it-tnej jew it-tlieta lil Gran Mastru batlu ittra li hija li kienet id-digriet ta' l-istakkament, eh, id-distakk tal-priorat minn mal-ordni. Ovvjament, jiena ktibtlu digriet iebes, sewwa, fejn jiena spjegajtlu kollox bil-fatti u spjegajtlu wkoll illi llum fl-era sekolari, sewwa, li jiġu imponuti regoli medjovali u skjavisti li joħonqu l-libertà tal-espressjoni u r-rieda ma jagħmlu l-ebda sens. Ovvjament il-Gran Mastru da sar tabakk. Bagħatli messaġġi jekk naqrahhomlok hawn. Laqqas kriminal ma jibgħathom, ta' di impattijielek, ħa nibqa' nippersegwitak għal ħajtek kollha, kull fejn ħa tmur ħa ssib lili, u qatta' balla messaġġi intimidatorji bħal dawn. Dana ukoll inħaraq għax jiena fil-Milied kont qiegħed għandu, għandu jiġifieri, kont qiegħed reġġo ħdejh u mort niekol xi erba' darbiet ħamsa għandu u qalli imissek tistħin tidħal tiekol id-dar għandi, vergonja tiegħu dal ħafna mbarazz. Bistien għatlu xejn trid għatlu ibgħat lil Kont u iktar ħraqtu, imma insomma. Ovvjament, kif ħareġ dak id-digriet, l-aħħar digriet tiegħu li ħareġ wara t-tmienja ta' Marzu, li then again ma kienx jagħmel l-ebda sens għax inti ma tistax tkeċċi bniedem illi diġa telaq, trid tkun miġnun. Dan ħareġ digriet ta' high treason u tradiment u dik u l-oħra, nafx fejn hu l-high treason jien, u Ovvjament, it-tnejn l-oħra li baqgħu mal-Ordni jobdu lill-Ordni ħarġu l-press release. Jiena issa nasal għall-konklużjoni. It-Times li ppubblikat il-press release Jiena mhux sa noħodha kontra t-Times għax ippubblikatha. Ippubblikaw il-press release. Jiena l-ewwel jiena noħodha kontra tagħhom għax l-ewwel nies jiena minix ċiċċi beqqe ma nagħmel xejn, jiena naħdem. Ix-xogħol tiegħi li jinvolvi Rajt attenzjoni kbira għax jiena naħdem il-budgeting tal-proġetti, jiena qed nilgħab bi flus in-nies. Dak il-ħin kont qiegħed meeting fuq proġett ta' 80 miljun, mhux ċajta. Nirċievi telefonata mingħand bniedem illi ma nafx, qalli hello jiena Daniel mill-Times of Malta, irċevejna press release li inti tkeċċejt mill-ordni bla bla bla bla bla bla. Qalli x'inhija r-reazzjoni tiegħek? Għidtlu jien kif nista' ntik reazzjoni hekk, l-hekk lanqas biss naf x'fiha il-press release. Qalli għidtlu daw irridu niltaqgħu, qalli le le qalli di trid toħroġ illejla. U jiena mill-ftit dak il-ħin li stajt ngħidlu, għedtlu. Imma li għedtlu ma jkoprix l-istorja kollha. Ma jkoprix dak li verament seħħ. Sewwa? Issa biex nagħlaq, hija di. Mingħajr ma jafu forsi it-Times, sewwa, dawk it-tnej isservew bit-Times biex jagħmlu l-ħsara lili. It-Times għamlu żball li daħlu il-partit politiku għax il-partit politiku m'għandux x'jaqsam mal-ħajja privata tiegħi. Sewwa? Apparti minn hekk, dawk it-tnejn meta sservew bit-Times biex ħareġ ħarġu dik il-press release, awtomatikament ġiet affettwata il-familja tiegħi, speċjalment it-tifel li għad għandu erbatax u meta mar l-iskola t-tfal bdew jaqbdu miegħu u jgħidulu li missieru traditur. Ġifieri jiena nagħmel appell lit-Times of Malta li qabel ma joħorġu ċertu press releases, all right, joqogħdu attenti x'joħorġu u minn qabel jaraw x'konsegwenzi ħa jkollu dan il-press release. sewwa, għax kemm kienu pronti joħorġu l-press release għax kienet kontra Paul Salamone, imma meta Paul Salamone jibgħat xi press release it-Times, dak jinsewa għax għandhom x'jagħmlu, għax għandhom ħafna karti, imma mberikalla meta kienet kontra tiegħi, mill-ewwel ippubblikawha dak il-ħin stess, dakinhar li rċevewha, pupp! ħarġuha. Sewwa, jiena minn min irid ikun jaf il-verità, jien lest illi nkompli issa nikxef il-karti kollha. Ovvjament m'għandix ħin illum. Sewwa, nirringrazzjak Malcolm minn qiegħ qalbi, nirringrazzja il-PM News illi tani din l-opportunità illi nista' ngħid tiegħi u nerġa' ngħid, il-Gran Mastru jista' joħroġ li jrid. jista' joħroġ il-karti kollha li jrid għax as far as I'm concerned il-karti u d-digriet li qed joħroġ kontra tiegħi personali biex jagħmilli l-ħsara mad-dinja kollha għax dak id-digriet inferex mad-dinja kollha mhux ma' Malta biss jista' jagħmilhom toilet paper. għax ir-reklam li jagħmilli, jekk nurik il-messaġġi li għandi u kemm ikkuntattjawni ordnijiet minn pajjiżi oħra biex jiġu Malta jaħdmu magħna għax għalihom Malta hija the sacred island, għadu aqqas biss jaf. Il-ġimgħa d-dieħla nieżel Gran Mastru Franċiż ta' Ordni Franċiża ta' San Ġwann biex jaħdmu magħna.
The media, where every individual's voice matters,